Kelma li aħna li nsaru nużaw hija l-kelma missirijiet tal-Knisja. Ebbi nisejħilhom Santi Padri. Bl-Ingliż The Fathers of the Church. Min huma dawn is-Santi Padri? Dawn huma numru kbir u sabiħ ta' awturi li għexu bejn it-tmiem tal-ewwel seklu u madwar is-seklu seba', tmienja. Ħalli ntikom xi eżempju tifhmuni malajr, Santu Wistin, Sant Ambroġ, San Ġwann Kriżostmu. Semmejtilkom ftit jien minnha, hemm ħafna oħrajn. Dawk kienu mela awturi, ħafna minnhom kienu wisfijiet jew saċerdoti li għallmu l-poplu t'Alla u li xi ħadd jew huma stess Kiteb dak li huma qalu. U allura jitkellmu dwar il-fidi nisranija, jitkellmu dwar is-sagramenti, jitkellmu dwar it-Trinità, jitkellmu dwar Ġesù Kristu, jitkellmu dwar il-ħajja nisranija, huma prattiċi ħafna f'dak li jgħidu. Għax huma kienu qegħdin jispjegaw lill-poplu ta' jew permezz ta' omelija, jew permezz ta' ittri li kienu jiktbu, u dawn għall-grazzja t'Alla ma ntilfux. U allura aħna, l-Insara, għandna patrimonju għani immens, patrimonju rikk immens ta' kitbiet li ġej lura mill-ewwel millennju, l-ewwel elf sena tal-Knisja. Dawn ma kinux biss saċerdoti jew isqfijiet, imma kien hemm anki lajċi fosthom. Ħa nsemmi eżempju, San Ġustinu, li għex fit-tieni seklu u miet martri. Dan kien filosfu, kien filosfu pagan li sar nisrani għax ra l-eżempju sabiħ tal-insara u baqa' lajk u kien jiddefendi l-fidi. Fatt kiteb dik li jgħidulha apoloġija, apoloġija mhux biex jiskuża ruħu, imma f'dak iż-żmien li kien jgħix fih hu kien qed draw li dak li jkun jikteb xi ħaġa biex jgħid għaliex jagħmel sens li tkun Nisrani. Mela, is-Santi Padri huma bnedmin ta' importanza kbira. It-teoloġija Nisranija tibbaża ħafna fuq dak li huma kitbu u għallmu fl-ewwel tmien sekli. Is-Santi Padri, il-Missrijiet tal-Knisja, jinqasmu f'żewġ gruppi kbar dawk tal-Punent, li allura kitbu bil-Latin, li kienet lingwa importanti ħafna fl-ewwel sekli tal-Knisja, u hemm is-Santi Padri l-Missirijiet tal-Knisja tal-Lvant li fil-maġġoranza tagħhom kitbu bl-ilsien Grieg. Nerġa' ngħid, dak li huma kitbu tant sekli ilu, f'ċirkustanzi forsi naħsbu differenti minn tagħna, għadna nistgħu naqrawh illum. anki b'ilsienna jew bl-Ingliż jew b'lingwi moderni oħrajn u ngħidu, Ara dak qisu qed jikteb lilna llum! U għalhekk nitkellmu dwar kemm huwa relevanti t-tagħlim li dawn il-bnedmin kbar wasslu. Semmejt xi eżempji u hemm ħafna oħrajn, fosthom kien hemm ukoll xi nisa li wkoll huma wkoll parti minn dan il-grupp. Insemmu b'ngħidu aħna lil waħda mara li ħalliet rakkont tal-vjaġġ tagħha lejn l-Art Imqaddsa. Jisimha Egeria jew Eteria. Di kienet mara minn Spanja li ivjaġġat lejn l-Art Imqaddsa u tagħtina rakkont sabiħ dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. f'Ġerusalemm, u dak li kitbet huwa parti minn dan li jissejjaħ il-patristika, jiġifieri l-ġabra ta' dak li kitbu u qalu s-Santi Padri, l-Missirijiet tal-Knisja, u kien hemm nisa oħrajn ta' ċerta fama. Mela aħna għax inkunu grati lil Alla li waslu sa żminijietna l-kitbiet ta' tant sekli ilu u li huma allura kompendju, ġabra kbira ta' tagħlim u li huwa wkoll, flimkien mal-Iskrittura, pilastru ieħor importanti tal-fidi Nisranija tagħna, dik li nsejħulha t-tradizzjoni Nisranija.